גוט מארגן, גוד אפטערנון, גוד איווענינג, ברוך השם שפיות וואס ביוטיפול, און כ'האב באקומען זייער אסאך שטארקע פידבעק פון מיין פאריגע ווידיאו, מיין ערשטע ווידיאו, און מענטשן פרעגן געוויסע קוועסטשענס. איינע פון די טאפ פידבעקס וואס כ'האב באקומען איז די ווארט וואס איך באנוץ מיך מיט, טראמא. וואן, נישט אלעס איז טראמא. טו, פארוואס איז דא אזויפיל מענטשן וואס אסאסיעטן אידישקייט מיט טראמא אדער טראמא מיט אידישקייט? סאו דאס איז צוויי קוועשאנס, קאמפליטלי דיפרענט סיידס אוו די קאנווערסעישאן. איינער זאגט ס'איז גארנישט טראומעטיק, און א צווייטער זאגט פארוואס איז אלעס אזוי טראומעטיק? סאו איך האב נישט אלע ענטפערס, לעטס סטארט דער. סעקאנד אוו אלל, מיין טאטע פלעגט צו זאגן, דאונט אסאסיעט דזשוס וויט דזשודעיזם, דאונט קאנפיוז דזשוס וויט דזשודעיזם. פשט איז. ס'איז סימפל, ס'זאגט זיך פון זיך אליינס, ס'איז דא אידן, ס'איז דא אידישקייט, און ס'איז דא א תורה. און וועגן א איד פירט זיך אויף א געוויסע וועג, דאס מיינט נישט אז דאס איז תורה'דיג, און וועגן א איד געפירט פירט זיך אויף אין א געוויסע וועג וואס איז נעגעטיוו מיינט דאס נישט אז די גאנצע אידישקייט און די גאנצע תורה דארף ווערן גע'פסל'ט וועגן דעם. סאו כ'וויל קודם אדרעסן מיין יוס פון די ווארט טראומא, וואן, טראומא איז א אינקאמפעסינג ווארד, ס'איז א ווארט וואס יעדע איינער פארשטייט וואס דאס מיינט, אז ס'איז א נעגעטיוו ריעקשאן וואס ברענגט פאר דעם א נעגעטיוו ריעקשאן. סאו אז איינער האט א נעגעטיוו אסאסיעשאן מיט ראש השנה. פארשטייט ער אז ער האט א טראומא ריספאנס. אז איינער האט א נעגעטיוו אסאסיעישאן מיט גיין שפאצירן, פארשטייט ער אז ס'איז דא, ער האט א טראומא ריספאנס. עס מיינט נישט אז אז יעדער איינער דארף יעצט גיין פאר דריי יאר טעראפי, דאס מיינט נישט אז יעדער איינער האט א רעכט צו גיין יעצט אויף מעדיקעישאן, ווער ס'האט א פראבלעם מיט אידישקייט איז נאו מענטעלי איל, מיט דאס מיט יענעם, שטותים. אקעי? איך נוץ א ווארט וואס יעדער איינער פארשטייט וואס די ווארט מיינט, און. דעטס איט. סעקאנד אוו אלל, איך בין נישט קיין פראפעשענעל, איך בין סך הכל א מענטש מיט א לייף עקספיריענס און איך האב מיך זייער אסאך אנגעליינט. און איך זע זייער אסאך אינפארמעישן, מיסאינפארמעישן און קאנפיוזשן לויפט ארום אין די גאס אין די וועלט און בפרט אין אונזער וועלט, סאו איים ספיקינג אפ אבאוט איט עט די אינקארעדזשמענט אוו אדער פיפל. נאמבער טרי. די קוועסטשען פארוואס אזויפיל מענטשן האבן טראומאטיק אסאסיעשאן מיט אידישקייט. סאו, איך וועל געבן זייער א פערסענעל עקזעמפל, נאט דעט ערט שעטערינג. און די שבועות בין איך געגאנגען, כ'האב געוואקט צו א פעמילי מעמבער פאר די סעודה, פאר די טאג סעודה, און דאס האט געמיינט איך דארף וואקן און איך דארף צוריק וואקן. דאס איז געווען א אלמאסט טען מייל וואק בויט ביידע וועגן, עס האט געדויערט יעדע וועג דארט בערך א שעה אדער א פערטל, און דאס איז נאכדעם וואס איך בין יארן נישט געווען סאבדזשעקט צו וואקן ווען איך האב געוואלט ערגעץ צוגיין. אקעי. איינע פון א זאך וואס האט מיך אווער די קאורס אוו טיים אויפגעגעסן אבאוט שבת איז פארוואס קענסטו נישט גיין אין א קאר? פארוואס קען מען נישט גיין אין א קאר? ס'איז אויב איז שבת אבאוט רילעקסן דעמאלטס איך וויל נישט וואקן.

אז פארוואס טאקע טוה איך עס, און אויף וואס מאך איך טאקע צוריק די אלע קאמיטמענטס פריש, איך ענדזשוי שביעות, איך ענדזשוי לערנען, איך ענדזשוי דאווענען, דאס מיינט אז איך דארף יעצט וואקן צען מייל אויף שביעות? פירסט אוו אלל נאו, איך וואלט געקענט עסן לאקעל, איך וואלט געקענט עסן אינדערהיים, מיין ווייב איז ברוך השם זייער א גוטע קעכער, זייער א גוטע קעכערין, קעכער, קאך, וואטעווער. סעקאנד אוו אלל, איך האב געוואלט גיין, ס'איז פעמילי, און פעמילי איז נישט נאר זייער אימפארטענט פאר מיך נאר זייער ענדשויעבל ברוך השם, כ'בין זייער לאקי אין די דעפארטמענט. סאו די קאמפאני איז גוט געווען, די עסן איז גוט געווען, בעסיידס די פעקט אז כ'בין געווען אויסגעהארגעט און כ'האב נישט געקענט ענדשויען קיין איינע, מאוסט אוו די עלעמענטס. סאו איים נאט גאנא דא עגעין פאר דעי ריזען נישט ביקאוס באט נישט וועגן די וואקן אליינס בעק טו די סאבדזשעקט. פאר סאם ריזען וואקן פאר מיר אינמיטן וואך אקעי נישט שבת אינמיטן וואך איז זייער א שווערע זאך פאר מיך צו טון אין פארט ביקאוס אין פאר א ביג טשאנק אוו מיי לייף. בין איך געווען געפארסט צו וואקן שבת און כ'האב נישט געקענט גיין אין א קאר. דאס מיינט אז וואקן איז שלעכט? ניין. דאס מיינט שבת איז שלעכט? ניין. דאס מיינט גיין אין א קאר איז גוט? ניין. איט מיענס אבסאלוטלי נאטינג. וואס מיינט עס? איך האב א געוויסע ריספאנס צו א געוויסע זאך וואס דאס האט געברענגט צו א דריטע ריזאלט. און די ריזאלט איז מיין ריעקשאן. און מיין ריעקשאן איז געווען וואס ס'איז געווען. אז מיך איז געווען געשמאקער צו גיין אין א קאר ווי צו וואקן. נאך א ריעקשאן איז אז מיך איז זייער צו זיך צו נעמען וואקן איז אינמיטן וואך איז זייער נישט נאר נישט קיין געשמאקע זאך ס'איז מיך זייער שווער. סאו ווען מען רעדט פון טראמע קאנעקטעד צו אידישקייט, ס'איז דא א מיסקאנסעפשאן, א קאנפיוזשען, א מיספארשטענדעניש אז אידישקייט אליינס מאכט טראמע, און דעט איז דזשאסט נאט טרו. פארוואס? אונז ווען אונז וואקסט מיר אויף אידיש, פרום, חסידיש, ליטוויש, יעקיש, מאדערן, וואטעווער איט איז, גייט זיין געוויסע זאכן וואס אונז האבן נעגעטיוו עקספיריענסעס. פאר די מאדערנער וועט עס זיין דאס דאס דארפן האבן א פאר פוינט נאו gpa, פאר די חסידישער העט עס זיין אז ער קען נאר גיין מיט א מיט אזא בעקישע און נישט מיט א יענעם אידן בעקישע, זיין טאטע וויל ער זאל גיין מיט די הוט און מיט יענע הוט, פאר די ליטווישער העט עס זיין אז ער וויל גיין מיט אזא בארסעלינא, מען קען נאר גיין מיט יענע בארסעלינא, און ער האט געוואלט גיין אין א ישיבה וואס איז נישט אזוי פאר לערנינג בויס און זיין טאטע וויל ער זאל יא גיין מיט לערנינג בויס, דאס איז אלעס לייף עקספיריענסעס, באט. אונזער לייף עקספיריענס איז אין די קאנטעקסט פון אידישקייט. סאו האופפולי עט מען קענען האבן א גוטע קאנווערסעישן אראונד דער סאבדזשעקט. ס'איז נישט אידישקייט וואס איז טראומעטיק. לייף ברענגט מיט זיך עקספיריענסעס, זייער אסאך דערפון איז טראומעטיק, און וויבאלד אונז זעמיר אידיש און פרום אויפגעוואקסן און אויפגעהאדעוועט געווארן, אסאסיעיטן מיר זייער אסאך פון אונזער נעגעטיוו עקספיריענסעס מיט אידישקייט. באט דער נאט עט אלל קאנעקטעד. וועגן דעם מאך איך אויף מיין מויל און איך הייב אן צו רעדן. קאוז ס'איז צוויי אנדערע זאכן. אידישקייט פאר זיך איז דזשאסט סאו אבסאלוטלי ביוטיפול. לייף פאר זיך קאמס וויט א לאט אוו סטראגעלס, סאם אוו איט, אידישקייט דאזענט העלפ, סאם אוו איט, און מאוסט אוו איט, אין פעקט איי וואלד ארגיו, אידישקייט מעיקס איט א טריליאן טיימס בעטער. סאו האפפולי קען מען האבן א גוטע קאנווערסעישאן אויף די סאבדזשעקט, און. מען קען אנהייבן צו פארשטיין ווי דאס לעבן שטייגער קען ווערן בעסער אן ביג קאמפלעקס און קאמפליצירטע זאכן. מען דארף נישט זיין א ביליאנער, מען דארף נישט זיין קיין מיליאנער, און מען דארף נישט זיין א קאבאליסט. עס איז, מען קען ענדשויען לייף פאר וואט איט איז, מיט די מציאות וואס אונז האמיר עט הענד, און וויטאוט בלעימינג וויטאוט וויקטעמייזינג וויטאוט ענד וויטאוט גיווינג אין, און אן אן זיך אונטערגעבן און איינגעבן פאר די מייקרא טראמאס וואס עקזיסטן טאקע. שכוח פארן וואטשן, סי יו נעקסט טיים.